hin jirti, Arzabijaan hin jirti. Xaayiraata Israa'eliitii fi Ameerikaati rukutaa jirti Iiraaniin. Daqiiqaan amma seenaa jiru kana keessatti. Ha? Iiraan difaa ofirraa godhaa jirti amma kana. Ofirraa deebisaa jirti. Wayita xaayiraan kun rukutee deebi'u duyda duubaa wayita deebi'u deemu ammoo Abuu Musaabdu gadi isinii dhiisa. Malladii yajri maaltu deemaa jira? Amma Warri farda hin qabne farda bitadhu, ka farda dadhabdellee harree bitadhu. Madiiqni Hurmuz cufamee jira. Bitiroolli parsantii dhibbarraa harka 30 addunyaaf socho'u doonii 100 fi markaba 158 Su'uudiirraa, Kuweetirraa, Qaxarirraa ka fe'ame akkana dhaabataa jira amma. Madiiqni Hurmuz cigda. Iraan istiraatiijiin isiin beektu irratti jechuudha cufne hin jettu. Garuu madiiqa kana keessa hin deeminaa jetti. Limaada madiiqa kana keessa hin deemne beektaa? Madiiqa kana yoo isiin seentee jette amma dooniin sadi dhayamtee jirti. Dooniin sadi takka akka bitiroola baatteen bishaan keessa gadi lixxe. Bitiroola meeqa baatti beektaa? Mee gabaatti beektaa? Barmiila miliyoona shan miliyoona jaha takka lama ammoo irraa dhaamsuuf itti sutan tahziira jette dhoggitee jirti. Hin deemtu dooniin takka. Madiinyi Hurmuz cufamee jira. Mada madiiqa Hurmuz eega cufame. Tijaaraan aalamaa rakkoo guddaa godhata. Limaada parsantii dhibbarraa harki soddomni tijaaraan addunyaan socho'u madiiqa Hurmuz Wakaasatan Wakaasatan Wakaasatan eenyutu maqaan isii Chaayinaan madiiqa Hurmuz fayyadamti. Xariiqo Hariirt ka jedhamu kuni cufame am dooniin tokko hin seenu hin bahu. Ommaaniin Ra'as Keeymaa eessa tana Dubaayiin cufamee jira kun madiiqni Hurmuz ka duraan sitti himaa turre gaaf lola gaaf dur irratti hin cufamne garuu cufne hin jenne.

Masrii keessa baatee achiin karaa meeqa deemte? Har xariiqa mandab. Xariiqa mandab hayyamtii huutiin hin hayyamtu. Yoo kuni cufame yoo huutiinillee hayyamtee jette saaruunyi Iiraanii mandabiinilleen cufa. Eessa deemti dooniin? Eh, Harbul iqtisaad jedhama kun lola. Lola qabeenya addunyaa hundatti lola ibidda qabsiisuu. Addunyaa hundatti ibidda qabsiisuu jechuudha. saruun Iraan fagoo deema jechuudha. Kanarratti amma lola amma deemaa jiru kanarratti tasaan dhayamte garuu bor yookaan iftaan guyyaa afurtamaaf hidaada jedhanii guyyaa gaddaa jettee awaajjee murshidaaf yookiin bor yookaan iftaan murshida birattu gabbu'a. Mahmud Ahmad Najaad ra'iisni Iraanii ka duraan bahee dubbatee jira.

Biyya qabatanii hogganuu jechuun akkana. Ashwa'ii miti. Osoo amma bakka gariitti ati ra'iisni du'ee wanni tokko du'e suuqa hata namni akka itti jiru hin sute. Kuun suuqa hata kuun kophee hata. Garuu biyyi munazzam akkuma dowlaa ufii jirutti deebitee jirti amma. Lola amma deemu kana keessatti bada'at Ameerika al-harb. Ameerikaan lola eegaltee jirti. Israa'el lola eegaltee jirti. Ayirooppaan duuda duuba isiitiin lola eegaltee jirti. Moota limaadaa namni hedduun limaadaa namni hedduun qaa'idaan Ameerikaa Turkiin keessa jirti. Turkii fi Iraan huduuda maaliif hin dhayin? Maaliif hin dhayin? Qaa'idaa waraana Turkii ka jiru maa hin dhayin? Yoo Iiraan saaruka kanaan Turkii dhooyte, waraana Ameerikaa ka Turkii keessa jiru dhooyte, Hilfu Shamaaliil Axlasiyyi Neetoo warra walii kakatettu jira, Ayirooppaa kullii fi Turkiin illee Iiraanitti duulti. Kuni

Istiraatiiji lolaati. Hedduu keessan amma yeroo hedduu sila eega inni du'e maaltu jira akkasii miti lolli. Haamaas Falasxiin adda ufii lolaa turte dowlaa hagana gaga'u kanaan istikbaaraata addunyaa kana haga ammaa harka hin kennine. Haga ammaa harka hin kennine haa fixanii dubartii isaanii fixanii mana isaanii fixanii ka isin dagattan hedduun keessan. Ka isin daqattan hedduun keessan. argite waan kana ta'eef waan kana ta'eef amma lola amma deemaa jiru kana irratti wanni miidiyaa kanarra deemu sammuu keessan isin hin cinqin anattu isinii hallala akkaataa itti deemu Ha? akkaataa lolli itti deemu ameerikaan nizaama iiraanii jijjiiruudhaatti sun hin ta'amne Hadafni Ameerikaa ka lammataa hoo maali? Saaruyni Iiraanii kiilomeetira 300 bira akka hin tarre Israa'eliin akka hin tuuyne barbaaddi. Hala hadafa san argatti? Abuu Mus'abdu isinii hallala. Hadafa san argannaaniin ammoo tumsamti Ameerikaan. Lola Israa'elii fi Ameerikattu bane xumurri ammoo ka Iiraan.

Kaamil, Warra keessa jiru wajjiin lafatti maxxanse, san wajjiin hoo bakka dhokata isaan jiranitti akkuma jiruun irratti gadi dhoose kun saaruka badaa ar'a istigdaama taate Iiraan. Reefu Ra'iisu Harasosowriil Iiraaniin dhaadatee jira. Wanni dhufaa jiru jahiimi jedhe. Wanni dhufaa jiru jahiimi jedhe. Ummanni aqaayida waan qabuuf na'am jahiimima. Wanni dhufaa jiru jahiimima. Dhibbarraa dhibba kana fudhaa. Limataa ummata akkanatti dubbattanii isi wallaahi ani waan dhufu beeka. Wallaahi waan wanni islaama jedhan kullii dhabamsiisuu deeman. Waan islaama jedhamu kulli dhalchituu malee dhalchituuyyuu salaachisan booda. dhalchitu iyyuu salaachisan. Kaleessa Afgaanistaaniin badhetti ganne, Iraaqiin badhetti ganne, Maaliin badhetti kanne. Ummata Islaamiyyaa jedhan kan istigraab isinitti ta'u. Namni keenya baay'een amma umraa jedha, hajjii jedha, maalii jedha. Wanni sun silaa bara osoo aqlii qabaanne tayannee laaluu qabna. Arkaanuma Islaamaa guutuu qofaa miti. Wanni ati ilaaluu qabdu Maadhaa yajiri? Su'uudiin mallaqa sirraa guurtu kana kullii Ameerikaa biliyeenaan kenniti. Ameerikaan ammoo biliyeena kana fuutee siin ajjeefti. Aqliyyaa tanaan yoo ati dubbattu baay'ee hin galu hattan doktoraallee hin galu. Wannaa hojjaan kutuu hedaa amantaa hojjaan kutuu hedaa arkaanni islaamaa kamsa kanuma ka isaa gale hedduu keessan jechuu. Kana waan ta'eef Abbaan jaalatte jaalatte abbaan jibbite jibbite tahaliil askari yoo laayiva illee hin dhufin guyyarraa daqiiqaa daqiiqaan gadi isinii dhiisa laal waan deemu jechuu Israa'il.